Җомга көн кич белән турыдан-туры тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Саба телевидениесен карыйсыз. Әлеге мизгелләрдә безнең студиябызда телефон да эшли, аның номеры 2 31 11, сез үзегезнең теләк-тәкъдимнәрегез белән безгә шалтырата аласыз. Нәкъ менә шундый шалтыратучыбыз бар безнең хәзер. Алло!

Рәхмәт, Зәнфирә апа, безгә шалтыратуыгыз өчен. Сездән нинди матур сүзләр ишетербез икән? Мин сезне. Ул Тимершык авылыннан Нуруллина Зәнфирә Фәнәвиевна була иде. Мин сезне. Рәхмәт, Зәнфирә апа, безгә шалтыратуыгыз өчен. Тыңлыйбыз сезне, Зәнфирә апа, сөйләгез. Мин сезне чын күңелдән шушы олы юбилеегыз белән тәбрик итәм. Ходай Тәгалә барыгызга дагын озын гомер, сәламәтлек, күңел тынычлыгы, иман байлыгы бирсен иде. Ходай Тәгалә сезгә иман байлыгы. Рәхмәт, Зәнфирә апа, безнең белән элемтәгә чыкканыгыз өчен. Сезнең үзегезгә дә сәламәтлек телибез. Һәрвакыт безнең тапшыруларыбызда катнашып, үзегезнең матур фикерләрегезне әйтеп, сезнең белән элемтәдә булып эшләрбез әле, Алла боерса, алга таба да. Ә без тапшыруыбызны турыдан-туры эфирда дәвам итәбез. Саба дулкыннары телерадиокомпаниясе оешкан көннәреннән алып яшьләргә киң мәйдан бирде. Инде бүгенге көндә дә бу эшне алга таба дәвам итә. Һәм менә бүген студиябезнең чираттагы кунагы, Саба районы яшьләр парламенты рәисе Айнур Халиев та, безнең коллективта эшләп чыныгу алган егет. Шулай бит, килешәсеңме, Айнур? Хәерле кичләр, исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, хөрмәтле студиябездә кунаклар. Әйе, чыннан да, кайчандыр Саба дулкыннары телерадиокомпаниясендә, радио бүлегендә Саба дулкыннары иде ул вакытта, хәзер инде Дулкын радиосы бит. Без инде 2011 елларда, унбишенче елларда хезмәт куйдык. Шулай ук мәктәптә укыган чорларда Мәктәп ТВ дигән тапшыруларны без алып бардык. Шунда әлеге тапшыруларда катнаштык, әлеге тапшыруларга сценарийлар яздык һәм инде шунда чыгыш ясадык. Шулай ук радиода эшләгән чорларда яшьләр өчен без тапшырулар әзерләдек ул чорда. Һәм инде яшьләр белән һәрвакытта да бергә ул вакыттан бирле атладык һәм бүгенге көндә дә яшьләр белән бергә, яшьләр өчен, яшьләр дип тырышып, яшьләр дип хезмәт куеп, без инде алга таба атлыйбыз. Әйе, рәхмәт. Айнур, менә бүген инде яшьләр парламентының рәисе, аны җитәклисең, шулай бит? Менә нинди максатларны алга куеп эшли һәм сезнең күзлектән нинди эшләр башкара сезнең парламент яшьләр өчен? Яшьләр парламенты инде ул безнең консультатив һәм инде ул киңәшә торган орган булып санала. Яшьләр парламентының төп максаты безнең инде шушы район советы депутатлары каршында булган яшьләр мәнфәгатен яклап, яшьләргә кагылышлы законопроектлар, законнар кабул иткән вакытта яшьләр мәнфәгатен дә оныттырмыйча һәм инде безнең өлкән җитәкчеләребезгә, депутатларыбызга шушы үзебезнең Законнар кабул иткәндә теләкләрне, фикерләрне, яшьләр мәнфәгатен күбрәк яклап инде җиткерү тора. Бик зур рәхмәт, Айнур. Инде менә Саба дулкыннары телерадиокомпаниясе белән бик тыгыз элемтәдә бит инде, бик күп еллар бир, еллардан бирле үзең дә әйтеп киттең, шулай бит? Нинди теләкләрең бар алга таба? Иң беренче, шушы егерме еллык юбилей белән безнең яраткан Саба дулкыннары телевидениесен, телерадиокомпаниясен мин котлыйсым килә. Чыннан да, Саба дулкыннары Телерадио компаниясе яшьләр белән һәрвакытта да бергә атлый. Яшьләрнең эшчәнлеге һәрвакытта да телевидение, радио ешлыкларында безнең күренеп тора һәм инде киләчәктә дә шушы элемтәбезнең өселмәсен иде дигән мин теләктә калам һәм озак, озын-озак еллар яңадан инде безгә эшләргә, эшчәнлекне күрсәтергә һәм шушы үзебезнең Саба районы дип алга таба зур эшләр башкарып эшләргә һәм яшәргә язсын иде. Бик зур рәхмәт сезгә, тапшыруыбызга килгәнегез өчен, сезгә дә алга таба уңышлар юлдаш булсын. Саба дулкыннары телевидениесе балалар белән эшләүгә дә зур игътибар бирә. Телерадиокомпания үз эшен башлап җибәргәндә, гөрләвек, сөенеч тапшырулары яшь тамашачылар тарафыннан һәрвакыт яратып кабул ителә иде. Аларда бакча балалары да, мәктәп укучылары да тирән чарлану алдылар. Егерме ел дигәндә инде ул Малайлар, кызлар зур егетләр, кызлар булып җитлектеләр. Хәзер бездә радиода мәктәпләр тормышыннан, телевидениедә мәктәп ТВ тапшырулары эфирга чыгып килә. Балаларны кече яшьтән төрле һөнәрләр белән таныштыру буенча республика районнарында бердәнбер Бала һөнәр проекты тормышка ашырыла. Мәктәп укучыларын, Журналист һөнәренә җәлеп итү, аларны шушы һөнәрнең нечкәлекләренә өйрәтү максатыннан безнең иҗат төркеме район мәктәпләрендә очрашуларда да бик еш була. Җомга көн кич белән тапшыруына килгән тагын бер кунагыбыз белән таныштырыр вакыт җитте, ул Саба гимназиясе укучысы Диләрә Закирова. Диләрә инде безнең тапшыруларыбызда, радиода да, телевидениедә үзенең чыныгуларын ала. Диләрә, менә иҗат синең тормышыңда нинди урынны алып тора? Хәерле кич! Шушы тапшыруга чакыруыгыз өчен бик зур рәхмәт! Әйе, без яшьләр гел иҗатта, хәрәкәттә, яңалыкка омтылып яшибез. Мин үзем Саба дулкыннары телевидениесендә, радиосында күп тапкырлар чыгыш ясаганым бар. Сезнең барлык тапшыруларыгызны, сюжетларыгызны карап барам. Бик яратып, ошатып караган тапшыруларымның берсе ул мәктәп ТВ тапшыруы. Чөнки без районыбыздагы башка мәктәпләрнең тормышын күзәтә алабыз, чагыштыра алабыз. Үзебезнең мәктәбебезгә килгәндә, гимназиябездә мәктәп думасы эшләп килә. Мин мәдәният комитетын җитәклим. Без күңелле чаралар, кызыклы уеннар үткәрәбез. Олырак класслар өчен КВН да оештырабыз. Шулай ук конкурсларда катнашу безгә бик мөһим. Саба яшьләре белән район тормышында да актив катнашабыз, акцияләр үткәрелә, волонтер буларак, кешеләргә олырга ярдәм итәбез. Без кайда гына катнашсак та, Саба телевидениесе гел безнең белән, безнең якын дустыбыз, һәр эшебезне район халкына күрсәтеп бара. Алга таба да шулай бергә-бергә эшләргә язсын, эшегездә уңышлар теләп калам. Рәхмәт, Диләрә! Киләчәк ул яшьләр кулында, ә без инде сиңа иҗат дигән киң майданда армый-талмый йөзәргә һәм инде менә шушы иҗатта зур уңышларга ирешергә насыйп булсын диеп теләп калабыз. Рәхмәт бүген безнең тапшыруыбызга килгәнең өчен! Рәхмәт! Хөрмәтле телевизор караучылар, без хәзер үзебезнең тапшырулар чыгарылышын бүген студиябызга килгән кунагыбыз Айнур Хәлиев башкаруында матур җыр белән дәвам итәбез, Сабадан бит болар дисеннәр.